Evident tokonyekora ase abang'ina bare kiombu, baria bakoni amatoke. ebirangwati, chief kado, emesi, abang'ina baria bakobera kiombe ugari, ekero tokorwa bosongo gose tokorwa nairobi togweta twabagori ebinto bionsi pi twere chinyomba chiaito. Ase gusii yaito abang'ina bare ne ebahati naba kiombo, gekogera nabo omonto agosimeka esuguma oreta para boni onyora kende rende naki nyomba. Tari bange babwate ribaga buna erio gose opportunity buna eyio ase abanto bagoika batenena, bagora kende, bamanya koimoka ba proceed ne safari yabo. Inki umbuka? Inki umbuka? Keumbu gekobwati buna ikonge, lakini abakegumbu nabo bakoni mono. Bono abang'ina ba Kiumbu, inwe twanchete iga, togokonya kabisa ekero tokogora ebinto. Gekogera nimanyete abagere, abaikuyu, abasigisi, nkobagoria bare ebinto ki bagoeta Kiumbu. Naende mono mono abanto bakogora ebinto ebi mogotwara, nabatware chigari personal. Lakini bono chigari echi echi personal, igoro nachio mwarenge goshangilia ekero chigoakwa amagena. Abanto baino mokobwata amagena mwachiruta, abanto mambia ki baraete babagori, nabwo mogoaka amagena, nabwo mogoshangilia abamura bakobaita. Mwabera kabisa neibago iga abwo, mobwate eibago mogachete na abamura, ng'a bagocha babaite. Kere baakire, chigari chiateka, abanto baumia, amanyinga aiteka, nabo mwakoimoka mwagenda gotenga mokoiriata, mogoshangilia, mogoteba tutam, mogotebia nyaribari chache ntutam. Abang'ina ba kiubi nero nero nini ngokwanera iga. Kero kende kero tare gocha gosiaa, kero kero omong'ina atebete ng'a yaya matiang'i, inwe mwabegete chiuniform chia UDA, mwaroche ng'aki kiaberete, banto mbao bagoreti misipi riria kere rikaera. Naende bono, abang'ina ba kiubi mwanchire ebinto buna ebi ebi biakorekanire, bang'ina ba kiubu mogotiga amagena akorutwa aakwo abamura baumia, ebiongozi bitabwati mang'ana, baakwo amagena batabarametie, mware kobwati iga batete batenene egari, imware gogo koonye nere amatoke, moonye nere esukari, moonye chinchugu, abande moonye chifukado, abande moonye emesi. Lakini bono ase eng'encho ya obobesa botaiyo, mwakanwa mwateba ng'a yaya, aka abanto aba amagena, tari buya mwakorete. Tari buya mwakorete, mbobe sana. More especially egento giankunete mono na omong'ina ekero akoimoka akoruta rigena, kamaete ng'a naberire aake nonye na omwana oye ororege abwo. Mong'ina obogori timwana anda miaka tisa, midieng'i tisa, tabwenereti koimoka goaka mobesa chi korora ng'a omwana obande oitirwe. Obegete eyanga kabisa omogete ekebago na amagena ogoaka rinama na inche amagena, ng'a ase eng'encho bwakanire. Eyio tari tabia gose eye togaa. Eyio tari tabi ya gusii yaito igaa, eyio tari tabi tobwenerete gotwara buna abagusii. Abagina baria mbobe mwakorete, mogotiga ebinto buna ebi ebibe bigokorekane. Ase echengi etake ere, nyari barichache, inche botambe ngobatebi nde, ntobwenereti koirwa ng'a intwe na abanto abataka mono egento tobwenerete kwerokigwa ne chibesa, na goakanwa korwa ase ege. Itoganeti amagenderero ache. Nyamira County na Kisii County, lakini tari through chibesa na goakanwa na korwa chisa ege. Tiamba omogano omoke iga agwo ngokore video eye. Ebare ere eria ere Keumbu erwe etororo egagenda mpaka igare echete gosoka mpaka Nyamache. Iga agachetwe engaki ya Nyachae. Kere Nyachae aetwe chinguru na Abagusii ng'aki twensi pi togwakera Omogusii ominto ekura. Ntobwati b'opresident lakini tokamoa chinguru tokarokia ng'a Abagusii ntobwate chinguru. Ebare ere naria agachetwe. Epaara eye yuechete baka etumbe yakonyire transport sana. Eyende ekaenda baka gochikia mokama chiagachire engaki yang'o ya bongeri. Engaki eyio muna chiabwate ribaga akarokana ng'a nere king pin. Baka bono kagosaba epaara akwegoke korende nabwate abagusii mega yaye bakora ki? Bamoete chinguru. Bono chingaki echi twatware matiang'i ase constituency ebainte gotang'ana motwe go support matiang'i nyari bare chacha gekogera nabo baroche bo ebenefit obuya bwogotwara ekiongozi ekemo korwa gusii nyari bare chacha nonye nyachae araete ninwe momaete obuya bwa nyachae koraa. Mobwenerete koimoka kobera amo na matiang'i omosapoti kabisa. Mobase kwalao abanto baakanu baache keumbu bache koruta amagena gose goaka chigari. Nimanyete ng'a neba abang'ina baria mbaparticipated bange babo. Mware koamua ng'a bamura baria mbare koruta amagena Bamura abo baria mbagotumia ebibago biria, bibago biria babwate goaka chigari chi'abande, nabo yakonyorekana ng'a mbiabe gokorekana. Mokure kabisa, moake chisimi mogoaka, motebe biongozi ng'a ga keumbu ere iga na iga, yare koba buya pi, abang'ina baria bare gokora boigo. Lakini kobatiga. baate ebinto ebi bionsi, mokoiriata, riria biarire pi baakire chigari baatire iboro abanto barure amanyinga, abanto baitirwe, buna bagochaka koiriata ng'a ee twakorire ntute amo. Motigete abamura kabisa bagotenga, bakobasarera ebiashara, bono iga abanto bagoteeba ng'a mbuya togore keroka, mbuya togore gianchere, lakini tari keumbu ase abanto bagocha baakanwa baite abande, abagusii baminto, goika totige etabia eye embe. Keumbu inche nagosaba ogosaba kwane, ebe ng'a nari ri'omoerio obochenu buna obo bokorekana, abwo tari bagusii bakoruta amagena bagwaka abande bakobaita inchera enga buna eri, mpaka mogoite ebiongozi bia gusii onyonka, maraga, birundu, ebiongozi bia gusii tari buya mwakorete, tari buya mwakorete. Eki ne egetembe ekebe kiabete gusii, tokogiikera buna abagusii twensi. Ntobwasi kogania kore abanto bakuomia enchera enga buna eyo. Ntoganeti kera omonto akonyeke gose iga. Abageni ba kiombe baonye ebinto bia abanto bagore banyore school fees. Lakini bono moraite abanto kera ogocha gotena iga aria, ng'a oratware oboremu bwa ogocha kogora ebinto bina iga aria. Mbuya mono sana abagusii genda o subscribe na kofollow Mokwa Times tiga tobe nomorembe. Mbuya mono.